Xtaqt li kont merkurju, ileqq, flessibbli. Belgħatni mewġa. F'żaqq ta' ħuta użajt l-ispazju kollu sakemm ġejt mitfugħa 'l barra u l-baħar bidilni f'qatra. Ramel kiesaħ. Korall bħall-irmied. Kont merkurju, ħadd ma jista' jiksibni. Tossiku. Ma stajtx nidher mis-sema, il-port kien idea ta' ferħ imbiegħed. L-għaqda Enizia Med ilha torganizza l-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta mill-2006. Dan tagħmlu f'kollaborazzjoni ma' għaqdiet u entitajiet bħal Literature Across Frontiers u, f'dawn l-aħħar snin, il-Kunsill tal-Arti. 122 poeżija minn madwar id-dinja li ġew tradotti għall-Malti matul il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta nġabru fi ktieb bl-isem Xtaqt li kont Merkurju. F'dan l-episodju se niltaqgħu mal-edituri tal-pubblikazzjoni li se jispjegaw fost oħrajn il-proċess li bih inġabru dawn il-poeżiji u anke kif il-Festival jagħti ċans lill-kittieba Maltin u internazzjonali jaqraw ix-xogħol tagħhom quddiem udjenza. Matul is-snin il-festival kiber mhux ħażin, kiber kemm f'termini ta' udjenza għaliex sar jattira udjenzi differenti ta' etajiet differenti, f'termini ta' kittieba għaliex anki sar jattira kittieba li huma magħrufin anki barra minn Malta, imma kiber ukoll f'termini ta' dixxiplini fis-sens illi Minbarra l-kelma li hija dejjem fiċ-ċentru tal-Festival tal-Letteratura ovvjament jiltaqgħu wkoll dixxiplini oħrajn bħalma huma l-mużika u l-film. Meta sirt mara, iddedika l-Ġrajja ta' Tiresias. Il-Festival minkejja li marbut ħafna maż-żewġ iljieli li jseħħu fejn il-kittieba jippreżentaw il-qari tagħhom quddiem udjenza,

Fl-aħħar tlett ijiem imbagħad jiltaqgħu fi spazju komuni illi f'dawn l-aħħar snin kien il-Forti Sant'Iermu u jwasslu dak kollu li jkunu ħadmu fuqu lill-udjenza. L-udjenza tkun tista' tisma' l-letteratura moqrija bil-lingwa oriġinali illi nkitbet illi nkitbet biha imma anki bil-Malti u bl-Ingliż. U allura l-festival isir ċelebrazzjoni tal-kelma.
Matul is-snin, Nizziamed ġabret diversi kitbiet li kienu tradotti minn festival għal ieħor u l-għażla naturali kienet li dawn il-kitbiet ma jibqgħux biss merfugħa fid-drives tagħna imma jiġu ippubblikati. Għalhekk ħdimna flimkien jien, Justine u Claudia sabiex nagħżlu l-aħjar kitbiet. Kitbiet li matul is-snin ġew tradotti minn madwar l-Ewropa kollha u lil hinn, għax kellna wkoll awturi 'l barra mir-reġjun Ewro-Mediterranju, u li ġew tradotti għall-Malti minn uħud mill-aħjar kittieba Maltin. Hemm ħafna aktar għażliet xi jsiru fil-każ ta' antoloġija, fosthom l-għażla tal-poeżiji infushom. U f'dan is-sens, dan ix-xogħol kellu jieħu ħafna żmien sabiex jinqraw il-poeżiji kollha ta' sittax-il sena, il-poeżiji kollha li ġew tradotti, ehm, sabiex minnhom imbagħad nażlu l-aħjar xogħlijiet. Wieħed irid jifhem li dawk kienu xogħlijiet li ġew tradotti f'qasir żmien, ehm, allura xi kultant kien hemm bżonn ta' reviżjonijiet, xi poeżiji kienu iktar adattati għal qari fuq il-palk, mentri oħrajn ħassejna li kienu iktar adattati għal pubblikazzjoni. U dawk imbagħad għażilnihom ehm, għal pubblikazzjoni li ħriġna eventwalment. Tajjeb ngħidu illi Xtaqt li kont Merkurju għandu t-tewmi tiegħu. Għandu ġabra oħra bit-titlu Klijenti antipatiċi u Kapuċċini kisħin li hija ġabra ta' proża u ġabra ta' novelli li ġew tradotti matul l-istess festival.